Tinosangana zvekare pakugovana shoko raMwari tichivimba kuti ndakuwanai muri vatano Mwari vachitiitira zvakanaka. Nyaya yandiinayo panguva ino ine musoro weshoko unoti Muridzi werwendo anesu. Muridzi werwendo anesu. Ndinofarira zita raKristu, zita raJesu raakanzi ndozita rake, rinongoti Emmanuel, kureva kuti Mwari anesu. Kwete Mwari anesu, asi Mwari anesu, kureva kuti Mwari watinotori naye. Mwari ari pakati pedu. Zvino pano musoro wenyaya yangu ndati unoti muridzi werwendo anesu. Isu tinozviziva kuti tiri parwendo. Nyika ino hausi musha wedu, tiri kupfuura. Sekuimba kunoita vaimbi, nyika ino hausi musha wedu, tiri kupfuura, tiri parwendo. We are pilgrims, tiri kufamba, tiri vafambi. Tine kwatichazorora kana tasvika. Asi hatina kungofamba, kune muridzi werwendo watiri kufamba naye. Ndoda kuti ndiverenge shoko raMwari kuchapta nemavhesi atinosiverenga kune dzimwe nyaya. Zvakuita kunge ndiwo favorite scripture yangu asi pane zvandakaona zviri mairi zvakasiyana siyana zvinotaura zvakasiyana siyana muupenyu hwevanhu. Tichaverenga kuna Mako chapter 4 paverse 35 kusvika 41. Zvino nezuva iro ava madekwana akati kwavari, Ngatiyambukire mhiri. Ndoda kuti munzwisise ipapo. Iye Jesu ndiye akati ngatiyambukire mhiri, kureva kuti iye ndiye muridzi werwendo. Vhesi 36 Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye muigwa, akangodaro, mamwe magwa akanga aiva naye. 37 zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu emvura akarova achipinda muigwa rikanga roda kuzara. Asi iye akanga ari mushure megwa, avete pamutsago. Vakamumutsa vakati kwaari, Mudzidzisi, hamune hanya kuti tofa here? Akamuka akarayira mhepo akati kugungwa, Nyarara udzikambe Mhepo ikanyarara kudzikama kukuru kukavapo Zvino akati kwavari Munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Vakatya nokutya kukuru vakataurirana vachiti Ndianiko uyu nokuti mhepo kunyange negungwa zvinomuteerera? Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Ndakambotaura nyaya iyi tichitaura nyaya yechakavanzika chaMwari chiri mumunhu. Uh, tikataura zvekare nemimwe misoro yenyaya yakasiyana pamusoro pemagwaro iwaya asi nhasi ndatiini musoro wenyaya uri kungoti muridzi werwendo anesu Chatitsa kuti tizive kuti ndiye muridzi werwendo pachapter 4 ipapa pavhesi 35 yaMako iri kuti, Zvino nezuva iro ava madekwana akati kwavari, Ngatiyambukirei mhiri. Uye rwendo urwu rwuri kufambwa usiku, nokuti akadero kwava madekwana. Usiku kune rima, usiku haunyatsokuona uye zvinoitika zvakawanda wanda zvakaipa zvinoitika vusiku, njodzi dzakawanda wanda dzinoitika vusiku. Uye vusiku kuwana rubatsiro kana wapinda munjodzi dzimwe nenguva kunonetsa kuwana nokuti vanhu vanenge varere uye vanhu vacho vangabatsire zvekare vanenge vasingaoni. Chimwe chatanzwisisa panyaya iyi ndechekuti rwendo urwu rwuri kufambwa mumvura musina pokubatirira mokuti hakuna kunonzi kwai mota yakanga yabuda murodhi ndokubva yatozonomiswa nokuti yarovera pamuti ndokumamirira yakaita otherwise yaide yakakunguruka hamuna muti wacho mugungwa munongove mvura saka rubatsiro runoita rushoma mumvura Makafara nomumhepo nokuti hamuna rubatsiro rukuru rwaungawane kana uchinge wapinda mudambudziko. Ukaona uri mumvura wapinda dambudziko ukazviona wave mhiri, ziva kuti Mwari vaita zvakanaka, Mwari vaita munana. Zvisinei kuti vaita munana wekukutumira vanhu, zvisinei kuti vaita munana upi, asi ukaona wapona, wapinda munjodzi mumvura ukapora, ukapona woziva kuti aiwa Mwari vaita munana. Right, nyaya yandiinayo pano ndiri kuti tikadzokera shure kuna Genesis chapter 1 paverse 26 Mwari vanoti ngatisike munhu nomufananidzo wedu wakafanana nesu. Let's make man in our image after our likeness. Uyu ari kudaro ndimwari munhu hapo ari kutoda kugadzirwa kureva kuti Munhu haana contribution yaakaita pakuvepo kwake panyika. Naizvozvowo zvekare munhu murwendo rwomunyika muno rwatiri kufamba kudai, hatina chatakakumbira kuna Mwari kuti tiri kuda kufamba panyika, asi ivo vakatiisa panyika Vakatipa zvokuita, vakatipa rwendo, vakatiraira uye mafambiro acho. Asi chandinofarira ndichokuti pataverenga pano Jesu ari kuti, Ngatiyambukire mhiri. Haasi kuti yambukai mhiri, haasi kuti endai mhiri, haasi kutuma vanhu achiti ndinokutumai mukati memakava, ari kuti ngaandei, kureva kuti iye aripowo pakufamba ipapo. Izvozvo chete zvinofanira kuti munhu zvikupe vimbo, zvikupe kukusimbisa kuti aiwa ka kana iye Mwari ainesu, achifamba nesu, kureva kuti zvose zvinoitika iye ari aware pazvinhu izvozvo. Hazvinei kuti idambudziko ripi iye ari aware. Mwari wanozviziva Uye apa panyaya yataverenga aitozviziva kuti tiri muboat uye aitozviziva kuti tiri mumvura uye aizviziva kuti mumvura rubatsiro chairwo kapinda mujodzi rushoma nomurwendo rwatiri kufamba izvozvi mwari anozviziva mune matambudziko akawanda mune zvinorema zvakawanda zvirimovo zvinonakidza kuvona asi anozviziva Zvose izvozvo, kureva kuti zvinoitika kwatiri zvose, anozviziva, ari aware pazvinhu izvozvo. Asi chinofanira chete kuti munhu ave chinomufadza, chinomuvaraidza, chinomupa kushinga, chinomupa kutenda, ndichokuti iye anesu. Anesu. Mwari ari kufamba pakati pedu, tiri kufamba naye parwendo urwu, uye iye ndiye muridzi werwendo. Uye zvaari Mwari, zvaati ngatiyambukire mhiri, haana kuti ngatingoenda nomumudziva, ati ngatiyambukire mhiri, kureva kuti iye zvaatoti mhiri, uye ati ngatiyambuke, kureva kuti tiri kutoyambuka, ende kumhiri kuri kusvikika. Zvichaitika pakati apa zvatingasangana nazvo, kunyange matambudziko api atingasangana naye pakati apa angaitike zvawo, asi nyaya yatatoudzwa ndiyo kuti tiri kuyambuka uye destination yedu kumhiri, kureva kuti kana tichifamba naiye muridzi werwendo, uye ariiye muridzi wepasi pose nedenga rose, kana angoti tiri kusvika mhiri, tiri kutoziva kuti kumhiri tiri kunosvika. Hazvinei zvimwe zvinhu zvinomuka munzira umu, hakunei zvimwe zvinhu zvingaite kuti tione rwendo sorwusasaiti, asi iye wati, Handei, ngatiyambukire kumhiri. Uye chimwe chinhu chatinonyanya kufarira ndechokuti anesu. Johani 3 vhesi 16 inongoti, Nokuti Mwari wakada nyika, nokudaro wakapa mwanakomana wake. Unoona, Mwari ndiye wakada nyika, achida nyika ari kuda vanhu. Ada nyika iyoyo ndokupa Mwanakomana wake, Jesu, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Kureva kuti wada nyika ndiMwari. Nyika haisiyo yada Mwari ikati chitipaivo Jesu nokuti tada Mwari. Asi kuti Mwari ndiye wada nyika ndokubva aipa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga. kuti ani nani anotenda kwaari iye mwana uyu arege kufa asi ave noupenyu kusingaperi kura kuti iye ndiye muridzi wezvaaronga ndiye muridzi werwendo ndiye muridzi wechirongwa ndiye uye ari kuti ngandei mhiri ari kufamba nezvo uye achipa mwanakomana wake ari kupa mwanakomana wake anove ndimwari kureva kuti atopa mwanakomana wake taakutoziva kuti kana tapiwa mwanakomana tapiwa mwari tapiwa the prince of princes tatopiwa iye gota kureva kuti isvisuka tatove namwari pakati pedu saka zvose zvingaitike pakati pedu tiri kuziva kuti iye anesu muridzi werwendo anesu Ipapo ukaverenga Mako iye wataverenga, wakaverenga pachapter 1 pavhesi 17 anodaidza vadzidzi vake anoti i will make you fishers of men asi iye avadaidza anongoti nditevere haana kuti iko munganditeverevo here ndiri kutsvakawo vanhu haana kuisa maadverts haana kuisa zvibhakani zvakanyorwa unzi kuno tiri kutsvakawo vatingave navo vangafambe nesu ministry asvika ndokungomuti iwe nditevere nokuti iye ndimwari ari kuti nditevere hausiri iwe uaplya iye ndiye wakuda iye ndiye wada iwe iye ndiye achuza iwe akati nditevere uye ati nditevere ari kukuudza zvaachakuita kuti ndichakuita mubati wevanhu Idecision yake. Zvino panapa tiri kumuona ko vanhu vaakadana ivavo ndo vaari kutaura navo zvekare ari kuti hati yambukire mhiri. Unoziva ukanzwa munhu achiti ndakadanwa haikona kungotanga kufunga kuti uyu chadero achitinyepera anenge akadanwa. Nokuti Mwari vachidana vanhu havana maqualifications avakatarisa kuona kuti uyu akamira sei uyu akamira sei. Vakadana vamwe vana Mateo vaiva teresi, vateresi tinovaziva vaive matsotsi vari vatadzi vane huori. Asi akangomudana, mafishermen akangovadana. Vamwewo vana Judas Iscariot chaivo vakazomupa akangodana, iye ndiye aidana vanhu. saka haikona kuti ukanzwa munhu achiti kwanziko ndadaniwa iwo ti aakadaniwa iyo ine maitiro ake akadaniwa nokuti kana ari judhas iskarioti chaiye wakadanwa saka iye adana munhu anobva ati hatiite zvakati zvino pano ari kuti ngatiyambukire mhiri achidaro kune vaakadana kureva kuti ari kufamba pamwe chete navo nokuti akati huyai munditevere kureva kuti iye ndiye leader iye ndiye shepherd shepherd anofamba mberi makwai achitevera saka iye ndiye muridzi werwendo ndiye ari kuziva kwakufanira kuenda makwai anotevera haatozivi kwaanoenda saka iye muridzi werwendo anesu uye ari kufamba mberi kwedu E, ndine imwe nyaya zvekare inondinakidza inoratidza kuti mwari chaiye munhu akamuziva kuti anofamba naye zvinomuitira zvakanaka mozisi anoti atumwa namwari vanoti vafamba famba nerwendo rwavo rwokuronga zvokutumu zvokufamba nekuti tinofamba sei tinoita so tikasvika apa tozorora apa tichidai tichidai zvese zvaitika izvozvo Exodus 33 verse 15 inoti akati kwaari kana imi mumene musingaendi neni regai henyu kutibvisa pano if your presence shall not accompany us we are not going kana uvapo bwenyu mwari husingaendi nesu hatipi zvino uvapo hwamwari ndiye kayoyeyi uvetiwe Wanze avata muboat iye Kristu arimo but pane dzimwe nguva dzaakavata zvake muupenyu hwako unoona Mwari seasimo arimo avete zvake chiri kuitisa kuti avate ndichokuti hapana zhuti rake raari kuita hauna kumupa mukana hauna kumupa chii hauna kutaura naye zvekudei hauna kumumutsa ukamurumbidza hauna kudii zvese anovata zvake arimo izvo zvinouri arimo but unombofunga kuti haa kuti mwari achineni arimo chaanongoda kumutswa kana amutswa uchiona kuti anonyaradza mhepo dzako idzi nokuti dzako mhepo idzi haudzigoni hadzidi vaprofita hadzidi n'anga hadzidi imwe ukiribidu mhepo dzako idzi dzinotoda uavete mauri uyu jesu kana ukamumutsa unoona kuti zvinhu zvako zvinokuitira zvakanaka asi chakanaka ndichokuti ari pai anewe muridzi werwendo anewe paukupinda matambudziko ese uchivhuvhutwa uchishungurudzwa kudai iye anewe aripo asi chiri kudiwa ndichokuti iwe ziva kuti zvino zvaa rimandiri ini tichipinda makadai so yodii mumutse mumutse takaverenga kuvahebrews chapter 12 verse 2 inoti tichitarisa kuna kristu kuna jesu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake akashoora kunyadziswa kwawo akandogara kurudyi kwechigaro choushe chamwari Iye ndiye watinofanira kutarisa paari nokuti ndiye shepherd kwaari kufamba kwaari kutitungamirira kwaari ndo kwatinofanira kutarisa kuona kuti iye ari kufamba sei paari kuenda ndipapo zvese zvatinoita tinenge takatarisa paari ndinofarira papeter pakanga avati vadzidzi ngavafambe voga mugwa iye akatsara Vave mumvura imomo kwakamuka futi mafungu asi ndinofara kuti aida kuvaratidza kuti aiwa kakana muri moga zvinonetsa kunze kana ndikatosvika vatambura vadero vari pakati pokutambura nemafungo egungwa bhoti richimanyo richinge richawira mumvura vakamuona zvekare ofamba but vaiwa iwe usiku vasinganyatsokuona kumafoo kuseni vakaona ako rinenge vakati igori toto vati igori toto kudero iye anoti aiwa musatye ndini peter anonzwa inzwi rake oti ishe kana muri ni ndirairei ndiuye kwamuri iye jesu oti huya kuri akuti peter wakufamba pamurayiro peter wakufamba pakurayirwa peter wakufamba panzwi rekuti huya ndokubva afamba but paaifamba aiva akatarisa pana jesu achienda kuna jesu The moment akusvika kuna Jesu kunonzi akatarisa akaona mhepo nemvura ndokubva akunyura. Chakunyura sei nokuti abvisa maziso ake pana Kristu. Hebrews chapter 12 verse 2 iri kuti takatarisa pana Jesu. Tinofamba takatarisa paari so ndokuti zvisatinetse. Tikangoona kuti zviri kudii tobva tati yebo zvadii. Ndinofarira Peter ipapo nokuti akabva achema onyura. Ishe ndibatsirei. Ndokubva Jesu vamubata akasanyura vakati ko wadii dhautirei kutenda kwako kwaita sei indava waita dhauti saka tinotarisa pana jesu tinomutarisa sei nokuti unesu hatitarisi watisinaye tinomutarisa sei tisinaye uyu anesu uyu nokuti ndiye ati hande kumhiri Uye akatonzi kwanzi anonzi Emmanuel kureva kuti Mwari anesu. Kureva kuti ipapa ingototiratidza kuti anenge anesu haatisii. Moses ari kuramba ari kuti kana musingaindi imimi pachenyu haa iri hatiindi. Pavhesi 40 yaMako chapter 4 iyeyo wataverenga iri kuti zvino akati kwavari munotyireiko kudaro Hamuna kutenda here? Hamutendi here kuti kana Mwari vanemi chero chipi chinoitika kusvika munosvika nokuti iye watokuudzai kuti handei mhiri nokuti iyeye kutaura kwake kunosenza nokuti akati chiedza ngachivepo chikaivepo Akati zuva chairo ngarivepo rikavepo. Akaraira kuti nyika ngaimeresanirei zvikaita. Zvino pana ari kuti ngatiyambukirei mhiri kureva kuti zvaataura kuti ngatiyambukirei mhiri watotaura muri kuyambuka ende muri kuenda mhiri. Zvino zvese zvamaona izvi ka izvi ehe matambudziko anorwadza but haikonai kutya nokuti aripo munai uye kumhiri kuri kutosvikika. Uchidzidza uri muchikoro zvinhu zvinokuomera so zvikunyatsokuona kuti aa zvaoma manje but yeuka ka kuti vose vauri kuona vakapasa vakapinda neimomo mwana wegrade one chai chai katuku kakadai so kanotofanira kuenda kuchikoro muna june kuchitonhora nokuti vese vakapasa vese vave maticha ava vese vave madokta vese mascientist vana vakatodarika neipapo vakatoendavo kuchikoro muna june kuchitonhora saka unotofarira ukaunza kuti wotoshinga mwana avo nokuda kwokuti ipapa ndo patakadarika wonapo ende ukasapadarika nepo hausi kuzonopasa saka munhu anofanira kungove neshuwa yekuti ndinosvika vamwe vakasvika wani zvino pano jesu anewe uye ati tinosvika nokuti kana ati hatiyambukire mhiri atotaura kuti tiri kusvika mhiri saka munotyirei kudaro rutendo rwenyu rwuripi jewish bible rinoti He said to them, Why are you afraid? Have you no trust even now? Kuti kunyange nazvino so hamutrust. Hamusi kutrusta wamunaye, hamusi kutrusta Jesu. Kuti muti kana ati tinosvika tinosvika. Kana ati tinotamhiri tinotoenda. Jesu haana kuti mandimutsirei, ati matyirei. Imi maidai mamutsa kana mangoona kuti haazvanetsa izvi momutsa, but kutya mamusingafariri kutya. Nokuti kutya idoubt, kutya kwakuratidza kuti muri kuti tinotya tinofira mumvura. But iye ati tiri kuenda kumhiri. Kurati kana tiri kuenda kumhiri tiri kusvika, saka kutya ndokwei? Kumutsa Jesu hakuna kuipa kana waomerwa kuti aiwa ndibatsirei Mwari ani zvandiomera. Asi kutya uri kutya nokuda kwokuti hauna rutendo. You are not trusting him even now. Iye anemi achifamba nemi mazuva ose. Philippians chapter 1 verse 6. Ndichiziva chinhu ichi, kuti iye akatanga basa rakanaka mukati menyu acharipedzisa kusvikira pazuva raKristu Jesu. Pazuva raKristu Jesu kureva kuti pazuva rekuuya kwake, uye pazuva rake rokuti zvino basa repanyika rapera, maakupinda muushe hwake zvachose. Pane akatanga basa mamuri, akatanga basa mamuri ndiye muridzi, ndiye Mwari. Nokuti iye ndiye wakada nyika akapa mwanakomana wake iyeyi wamuri kufamba naye, iye ari kuti rwendo ndero ari kukutungamirai parwendo. Imi muchitevera munaye. Ipapo pauri unaye. Uye akatanga basa iri ndiMwari nokuti unoti ngatisikei munhu wakafanana nesu nomufananidzo wedu. ndiye wakutangira basa ndiyo arida ndiye zvakare ari kuti iwe huya nditevere ndichakuita mubati wevanhu iye ndiye wakatanga basa newe saka ukaona kunyange vanhu vachinetsa iwe kungave mufundisi ukaona vangave maelda ari kunetsa muchechi umu kana vana vesangano kana vana iwe ziva kuti wandiri kufamba naye akati ndinokuita vabati vevanhu ndo vanhu vacho vakufanira kubata Haikona kutambura. Why? Nokuti anesu muridzi werwendo. Iye ndiye ati ngatiyambukire mhiri. Kureva kuti ndiye muridzi werwendo. Iye ndiye ati nditevere. Ndiye muridzi werwendo akudana. Uye akati ndokuita mubati wevanhu. Naizvozvo ari kukuita vabati vevanhu zvauri kusangana nazvo zvese. Iye anewe nokuti ati tinosvika hande mhiri. Uye isu tinofanira kuramba takatarisa paari. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari ngavatiitire zvakanaka tiyeuke nguva dzose kuti izvozvo zvatasangana nazvo nhasi zvatakasangana nazvo nezuro nezvimwe zvatiri kupromiswa kuti mangwana uchandiona mangwana kuchaitika ngandiyeuke kuti iye anemi pandiri matambudziko ese aya pandiri kuomerwa anemi ende zvino kana achigara mandiri iye anemi zvandiri kunzwa marwadziro ari kuanzwa ingoti ko nhai kristu mukai hei basi imi ndimata handemiri ndiri kuteera imi ndoda kutsika pamunotsika ndoda kufamba sure kwenyu imi muri parwe ndinoti rwendo ndirwenyu ndimi mati handi ndii makati handi naizvozvo ngandii zvose zvandosangana nazvo zviripo hazvo zviri mungamupinyu asi kumhiri tinodii tinosvika tinoda kutenda mwari Muzita raJesu, Mwari ngavakuitireiwo zvakanaka kusvika tisangana zvekare mune dzimwe hurukuro dzeshoko raMwari. Ndinoda kukutenda tichiziva kuti hakuna shoko raMwari ringauye rikadzokera kuna Mwari pasina charaita, uye hakuna shoko raMwari richashaiwa simba. Mwari ngavakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen.